Nilqgħukom għal dan l-ewwel podcast mal-membri li ħa nkunu qegħdin nagħmlu matul dan is-sajf. Jien Alejandro nirringrazzjakom talli qegħdin taraw u ssegwu dan il-podcast. Dan huwa t-tnax-il podcast fejn jidħlu l-Juventus Club Vero Amore podcast, però l-ewwel podcast li ħa nkunu qegħdin nagħmlu ma' Juventin membru magħna. Illum miegħi għandna lil Matthew Xerri, Matthew ovvjament nirringrazzjak talli Għoġbok tilqa' l-istedina tiegħi. Nitolbok ovvjament tagħmel daqsxejn introduzzjoni fuq kien nifsek u mbagħad ħalli nkun nista' nibda bil-mistoqsijiet. Okej, allura grazzi ħafna tal-istedina tiegħek ukoll. Hu pjaċir jiġifieri li nisimgħek anki jien f'dan il-podcast. Jiena kif għedt int Matthew Xerri, għamilt żmien twil kont parti mill-kumitat ta' dan il-klabb. Għamilt tlettax-il sena b'kollox b'karigi differenti. Prinċipalment kont segretarju però koprejt ukoll matul is-snin kelli anki l-karigi oħra li qdejt fihom insomma fi ħdan il-kumitat.
Sewwa, nitolbok li ngħidu daqsxejn ħalli jaqbad dan. Mela, Ivemetti, biex inkomplu fuq tema tal-introduzzjoni, nixtieq tgħid li ovvjament kemm ilek issegwi l-Juventus, u ovvjament nassumi li ilek segwi mhux ħażin, mela kemm ilek issegwi, U x'inhi l-isbaħ memorja u forsi l-iktar memorja li ddiżappuntatek ukoll? Mela, ili nżomm ma' Juventus minn meta kont tifel żgħir, kelli ziju kien supporter kbir tal-Juventus u għaddili din in-namra biex niftehmu. L-ewwel staġun li vera niftakar tajjeb kien l-'eighty-eight, eighty-nine. Jiġifieri dak kien minn hemm minn sempliċi jiġifieri nisma' xi ħaġa xi kultant, hemmhekk speċi sirt biex ngħidlek dilettant propju li tibda tifhem x'seħħu l-affarijiet u hekk. Bħala memorji sbieħ hemm ħafna, jiġifieri l-snin li qattajt fil-Kumitat kienu minnhom infushom ħafna sbieħ, għandi ħafna ħafna memorji sbieħ tagħhom. Hemm ovvjament memorji sbieħ marbutin anki mar-rebħiet tat-tim, ovvjament, dak jiġifieri dik ma jistax jonqos u x'hekk. Bħala memorji koroh, ovvjament kull telfa, speċjalment ħafna finals ta' Champions League u hekk li tlifna, dawk xi ftit jew wisq huma negattivi. Però nħoss li ftit drabi kont deluż daqs dis-sena. Jiġifieri l-istaġun li għadu kif spiċċa kien tant diżappuntanti minn taħt kull aspett, jiġifieri naħseb kien fallimentari mill-bidu sal-aħħar l-istaġun li għadda. U Jekk toqgħod tqis il-plejers li kellna fit-tim, issa ħalli d-difetti u n-nuqqasijiet li hemm, imma meta tqis il-livell tat-tim tagħna, il-livell anki tat-timijiet l-oħra, jiġifieri aħna ma rridux ninsew li pereżempju jien naf li Milan tilfu żewġ plejers importanti s-sajf li għadda, tilfu lil Donnarumma u lil Calhanoglu, l-Inter tilfu lil Lukaku u lil Hakimi, jiġifieri ħaddieħor iddgħajjef, aħna tlifna lil Ronaldo wkoll imma at a certain point imbagħad ġew plejers oħra u. Suppost kellna għall-inqas biex nilagħbu futbol deċenti, ħa ngħidu. Semmejt Ronaldo inti, u nixtieq nallaċċja l-mistoqsija li għandi even. Ta' tot ħafna ma li qed inti, kont se nitolbok jiena tagħtih rating minn wieħed sa 10. Kemm ittih l-istaġun li għadu kemm spiċċa u għalfejn? Minn wieħed sa 10 l-istaġun li għadda naħseb intieh puntaġġ vera baxx, jiġifieri 3 jew 4. Ir-raġuni hi kif għedt. Jiena naħseb mhimiex kwistjoni li tirbaħ jew ma tirbaħx ta', jien naħseb dak li rajna fil-grawnd kien xi ħaġa li ma kinitx denja tal-Juventus. Jiġifieri ħalli ma tirbaħx imma laqas tipprova. Ehm, aħna kellna players ma nafx Arthur per eżempju, taraħ jilgħab taħseb li daħat ma lab l futbol fajtu. Taraħ fil-ground tibda tajt x'qed jagħmel, ġifieri. Plejers oħra, jien naf bħal Alexandro u oħrajn, ir-rendiment tagħhom tant kien fjak li ma tistax tkun sodisfatt bi staġun hekk. Nerġa' ngħid li lil mill-fatt li tirbaħ ma tirbaħx imma Konna nistennaw ħafna ħafna. Ikollok tiddiskrivih f'sentenza jew kelma waħda l-istaġun kif tiddiskrivih? Jiena dejjem iddeskrivejtu bħala x-xejn totali. Jiġifieri mill-ewwel partita sal-aħħar waħda ma rajna xejn, tneħħi forsi l-partita l-ewwel waħda ma' Chelsea fejn hemmhekk konna vera tajbin. Imma l-bqija, il-bqija, jiġifieri dejjem l-istess pattern, tim li jilgħab ħaff, it-tieni ħaff jisparixxi mill-ground, players ħadd ma għandu idea x'qed jagħmel fil-ground, jiġifieri dawn affarijiet li kulħadd rom illum. Kulħadd ikkummenta, kulħadd xebba jikkummenta matul l-istaġun. U forsi, ħa ngħidu hekk, sa Jannar kien hemm nuqqasijiet għax ma kienx għad hemm Vlahovic, ma kienx għad hemm Zakaria. Minn Jannar 'l hemm ma kienx hemm iktar Ghalili fil-fil-fehma tiegħi. Jiġifieri minn Jannar 'l hemm kellna nippretendu qabża ta' kwalità anki fil-kwalità ta' logħob. Din li ħadd ma rajniex.
Nagħmillek żewġ mistoqsijiet supplimentari fuq dak li għadek kemm għedt. L-ewwel waħda, għedt li meta rbaħna ma' Chelsea kienet waħda mill-aħjar partiti. Il-mistoqsija tiegħi, waħda mill-aħjar partiti, vera, għax konna skurjajna l-gowl u għana fuq id-difiża, fil-fatt niftakru li Chelsea assolutament jiġifieri fuq livell daqs il-ħin kollu. Taħseb li dik hija, dik l-ewwel mistoqsija, taħseb li dik hija l-mentalità li għandna nilagħbu biha fl-Ewropa bħala Juventus u bħala Juventus innifsu? Dik l-ewwel mistoqsija. Imbagħad semmejt il-Vlahovic. Taħseb li kieku ma ġiex Vlahovic konna spiċċaw mal-ewwel erbgħa?
Mela ħa nibda mill-aħħar domanda għax naħseb hi iktar faċli biex inwieġeb. Jiena naħseb li anki mingħajr l-għawdieġ konna nidħlu fiċ-Champions. Minn fejn kienu ġejjin il-gowls imma Matthew? Le, is-sempliċi raġuni hi li aħna jiena nemmen li aħna dħalna fiċ-Champions League għax naqsu l-Atalanta b'mod drastiku. Alright. Ir-Ruma u l-Lazio ma kinux konsistenti, jiġifieri jien naħseb li finalment dik kienet il-vera. Jiġifieri taħseb li lanqas kien mertu tal-Juventus?
Mertu huwa dejjem, u għax inti qed tiġi r-raba' huwa mertu tiegħek. Imma kont aħjar minn ħaddieħor jekk ħaddieħor naqqas t-tort tiegħu mhux. Ngħidu kif inhi konna konsistenti minn mindu isnu kif għadna. Aħna qbadna jisna għamilna żmien għamilna f'mila għax konna xi ma nafx insejt eżatt kemm imma għandna sensiela ta' partiti li ma konniex nitilfu ġifieri dik tgħallem ħafna u f'kampjonat hija importanti ħafna. Jiġifieri, però Vlahovic, ovvjament il-goals tiegħu kienu importanti wkoll, jiġifieri ma nistax nifri l-mertu tiegħu ta' imma nerġa' ngħid, jiena komplessivament mill-mod kif kien jilgħab it-tim u hekk, apparti l-fatt li jiena fil-fehma tiegħi s-sistema ta' logħob ta' Allegri ma tiffavorixxix il-karatteristiċi ta' Vlahovic, jiġifieri aħna Vlahovic dejjem daru mal-lasta, aħna dejjem maqtugħ mill-piegħa ta' sħabu, jiġifieri dawn problemi kbar. Rigward il-partita ta' Chelsea, ħa ngħiduha kif inhi, aħna dis-sena ma stajniex nilagħbu b'mod differenti iktar minn dak, jiġifieri aħna konna qed nilagħbu kontra ċ-champions tal-Ewropa dakinhar, aħna konna tim għadna mhux issetiljat, jiġifieri aħna l-unika partit, l-uniku mod kif dakinhar stajna verament niġġildulhom kien bl-affarijiet li tradizzjonalment dejjem għamilna, jiġifieri niddefendu b'ċertu mod, eċċetera.
Bad ma taqas eżempju, x'imbagħad nieħdu l-logħba l-oħra ma' Chelsea fejn qlajna erba'. Allegri. Dik aħna konna laqas inżilna fil-ground, għalik aħna konna diġà għaddejna. Eh, U però. t-tim mar qisu qiegħed holiday soltu problema ta' mentalità. Mela naqgħad il dik l-aħħar sentenza li tkellmet ma' mal-mistoqsija li kont se nsaqsik issa. Mela Pirlo Sewwa. B'żewġ miljuni fis-sena ħa żewġ tazzi. Sewwa. Allegri b'disa' fis-sena ovvjament ma ħa xejn. Din għalik hija ironija jew traġikummiedja? Lil hinn mill-pagi tagħhom, ngħiduha hekk. Lil hinn minn kemm kien jinqalgħu, jiġifieri Pirlo kien żball in the first place għax qatt missu ma kien qed ikkoċja lil Juventus. Dik kienet problema kbira, dik kienet riskju kbir li ħadu l-Juventus fuq kowċ li qatt ma kien ikkowċja lil ħadd. Kien għadu qed jispiċċa l-kors. Is-sena ta' qabel aħna taħt Sarri kellna problemi kbar fil-maniġment tat-tim għax kien ġa jidher evidenti li l-plejers kienu qed jagħmlu li jridu taħt Sarri wkoll. Jiġifieri Sarri at a certain point tilef kompletament il-kontroll tat-tim u l-plejers kienu qed jagħmlu li jridu. Fil-fatt jiena ngħid li l-plejers rebħu ħiliet mhux Sarri. Għax ngħidlek il-verità. Le, jien anzi ngħidha ngħid daqsxejn bil-kontra, anzi jien naħseb li Sarri kien kien bravissimu li rebaħ dak il-lig, jiġifieri b'nofs tim kulħadd kontrih, jiġifieri aħna jekk tiftakru il-partiti ta' wara l-Covid, wara l-logħba tal-Covid, hemmhekk kont kienu qed juru l-players letteralment imorru tnejn minn fuq, żewġ goals minn fuq, f'daqqa waħda norqdu, jiġibuna, jiġifieri jirbħuna. Jiena naħseb li bħalma għedt inti ta' jiġifieri li Sarri at that point kien tilef id-dressing room, U onestament, għax il-futbol li weduna b'Sarri li kulħadd jaf Sarri għal liema futbol qed nirreferi għalih, is-Sarribol, dak il-futbol sabiħ, le qatt ma rajnieh, jew kellek rajnieh tgħoddhom fuq subgħajk il-logħob li rajna fih. Għalhekk qed ngħidlek jiena li naħseb li l-plejers fl-aħħar mill-aħħar jiena hekk rajtha, di persona tiegħi, jiena rajtha li l-plejers at that point lagħbu kif jafu huma, sabu l-gowls, bil-mod kif jafu huma, għax litteralment dak il-futbol li Sarri huwa magħruf għalih ma rajniehx. U għalhekk qed ngħidlek wasalna għar-reshma. Ma kellux lanqas il-plejers bil-karatteristiċi li kellhom. Eh, dik ukoll. Imma mbagħad ovvjament tidħol il-. Aħna ma rridux ninsew li Sarri ġie wara xahar u ftit iktar minn xahar li l-Juventus kienu qed jistennew il-ħaddieħor. Issa min kien dal-ħaddieħor s'issa ma nafux, però wisq probabbli kien vera Guardiola għax kif għaddiet il-ġurnata tal- ta' meta seta' hu jinħall mill-kuntratt ma' Manchester City, mbagħad wara xi jumej wara ħabbruh lil Sarri, jiġifieri fil-verità Sarri qatt ma kien l-ewwel għażla tal-Juventus, ġie u qatt ma kien, biex ngħidu hekk, issapportjat internament Sarri, jiġifieri anki meta l-plejers bdew iduru kontrih u kien evidenti li l-plejers qed iduru kontrih. Naħseb li li ħadd mid-diriġenza ma beżbeż ngħin il-plejers u qalilhom isma' dak qed imexxi u tridu timxu miegħu. Jista' jkun li anke Barra minn hekk, diriġenza ma- il-Juventus aħna ma rridux ninsew ukoll li waqt il-Covid, il-Juventus kienu bagħtu l-Chiellini jinnegozja mal-plejers il-kuntratt il-ġdid, jiġifieri biex jieħdu discount minn fuq il-paga, jiġifieri jċedu parti mill-paga tagħhom għal favur il-klabb. Jiġifieri hemmhekk tefgħu ħafna power f'idejn il-plejers. li kien żball minn lat amministrattiv u għax probabbilment huma temmu aħna ħadd jispiċċaw il-plejers jirkbu u meta reġa' ġie lura Allegri, sejna ma għalkemm jiena Allegri huwa coach li qatt ma ġobni onestament, ġifieri min ix-xifa xi wieħed xifajn kbir ta' Allegri, però jiena meta ġie lura wara Pirlo, jiena qed tal-inqas jaf jaf l-ambjent b'xi mod jerġa' jaqgħad kollox imma anke għalih Is-sitwazzjoni tant ħarbet mill-idejn li lanqas hu mhu mhu kapaċi, u tant hu hekk li issa qed jgħidu li ħa nibdlu nofsin pratikament, jiġifieri. Ħarbet minn idejh f'liema sens? Fis-sens li s-sitwazzjoni kif kienet ħarbet mill-idejn? F'liema sens qed tgħid hekk? Jiġifieri fil-plejers li jibqgħu jagħmlu li jridu huma, jiġifieri anki fil-ground, jiġifieri ma qatt konna narawhom u għalkemm Ħa ngħidlok kif inhi, l-coach suppost jagħtik l-indikazzjoni kif trid timxi u hekk, però mbagħad il-plejer ħafna drabi fil-ground mhux dejjem jagħmel eżattament li jgħidlu l-coach. Dik il-bravura ta' plejer fl-aħħar mill-aħħar jaqra l-logħba u jkun kapaċi jagħmel dak il-ħin. Però ovvjament il-tattika teknika globali ovvjament tkun minna ħadha. Konna naraw anki ħafna drabi waqt il-partiti Allegri kien jidher li wiċċu ta' bniedem li m'għandux kontroll tas-sitwazzjoni. Ħafna drabi jidher fiha li Jista' jkun m'għandux kontratt ta' assigurazzjoni wkoll ta' coach at that point fl-istaġun li għadda bla ideat kif ħa jista' jibdel jiżblokka riżultat? Iva, problema kbira tiegħu ta' Allegri u Allegri ngħidu kif inhi. Huwa coach marbut ma' idea antika llum, jiġifieri futbol li llum fl-Ewropa ftit jilagħbuh u ma jilagħbuhx it-top clubs, jiġifieri l-clubs li jirbħu fl-Ewropa F'dawn l-aħħar 20 sena ħadd ma jaf konna jilgħab allegri u aħna rridu nħarsu anki lejn dak lejn xed jagħmel ħaddieħor. Ehm, Allegri għandu difett kbir li huwa llum llum huwa skjav pratikament tal-idea tiegħu. Ġifri qas huwa umli biżejjed biex jgħid isma' dil-ħaġa ġa fallit tliet snin ilu. Kien tneħħa minn coach tal-Juventus, kien tneħħa anki minn ċert minħabba ċerti idejat li kellu fil-ground jiġifieri, u għalhekk ġibna lil Sarri jew lil min kellu jiġi minflok Sarri jiġifieri għax ridna tibdila totali. Mbagħad ġie Pirlo li fl-idea naħseb tad-diriġenza seta' jġib ċerta idea ġodda, ma Pirlo kien dajjef wisq għal dik is-sitwazzjoni. Mbagħad reġa' ġie Allegri U jiena kif għedtlek ma kontx daqshekk kontra fil-bidu, imma meta rajt l-ewwel konferenza u beda mill-ewwel jizzika lil Bonucci u jibqa' jsostni tal-kortomuża u dal ħafna affarijiet, hemmhekk deher li wara sentejn kien għadu mwaħħal fejn kien. U f'din is-sena qatt fl-ebda partita ma pprova jibdel sistema jew jipprova jagħmel xi ħaġa ġdida. Ħaġa li qabel fis-snin ta' qabel kien jipprova jagħmel. Jiġifieri aħna is-sena ta' Cardiff Aħna at a certain point sal-Milied ma konniex qegħdin tajjeb ħafna. U mbagħad iddeċieda li jibdel il-four two three one u daret ir-rota. U jiena naħseb li l-four two three one hija l-sitwazzjoni l-formazzjoni perfetta għat-tim tal-Juventus li għandhom ejja ngħidu li kellhom is-sena is-sena li għaddiet. Imma ftit li xejn rajniha, u meta rajniha, ma nafx taqbilx miegħi, niftakar eżempju mal-Inter mela li qed rajniha b'Jalab, jekk m'iniex sejjer żball. Jekk m'iniex sejjer żball waħda mal-Inter u waħda minnhom lagħba bil-Fortù di Wan. Konna fuqhom il-logħba sħiħa. Jekk niftakar sew, jiġifieri. Jista' jkun, jista' jkun, però aħna insomma aħna ndawu ma' numri wkoll ta' jiġifieri fil-verità. fil-ground, mbagħad kif qed ngħidu l-players jagħmlu eh. differenza. Anke fit-tajb u l-ħażin, ġifier anke l-iżbalji jorjentaw partita, eh. ġifier aħna mal-Inter tlifna pereżempju eh, minħabba dak l-iżbal tal-Aleksandru. Partiti, ġifier tlifna tlifna tazza u bija dik, ġifieri li jaf forsi dak il-żmien għalkemm hija tazza żgħira fil-verità, ma jaf kienet tagħti boost morali importanti li t-tim huwa tagħti daqqa lilhom ukoll moralment. U Nispiċċaw dan din il-parentesi bil-mistoqsija li għamitlek allura. Pirlo b'inqas esperjenza, paga inqas imħallsa ovvjament minn Allegri. Ironija għalik li rebaħ żewġ tazzi, jew inkella bħal meta ngħidlek traġikummedja allura?
Le, jiena naħseb lil hinn mill, jiġifieri ejja ngħidu darba Coppa Italia u Super Cup. Jiġifieri ma rebaħx it-tazzi l-importanti. Però tazzi met.
Huma tazzi, eh.
Imma mhumiex it-tazzi li l-importanti li nġib għalihom. Jiġifieri jiena naħseb li coach tal-Juventus qatt ma jinġieb biex jirbaħ Super Cup jew Coppa Italia. Din hija idea li daħħalna aħna fl-aħħar sentej għax tant rajna t-tim batut li b'daqqa waħda dak tazzi saru, però ma kienu jibqgħu l-inter, meta kienu jibqgħu l-inter kuna naqdu magħhom, eh. Le, minn daqshekk vera, fimni. Però però naħseb coach tal-Juventus jinġieb jien biex jirbaħ it-tazzi. U mbagħad.
Iva, iva, u għandu mertu wkoll li rebaħ iż-żewġ tazzi, dak ġifieri mhux qed Però ovvjament naħseb li kollox ma kollox l-istaġun ta' Pirlo kien diżappuntanti wkoll. U tal-Allegri kien diżappuntanti wkoll l-iktar, għax ovvjament nagħti l-qasda fiż-żewġ tazzi minuri ma waslu ġifieri, Imma iktar minn hekk, iktar mit-tazzi, naħseb għall-wirjiet fqar immens li rajna dis-sena, jiġifieri l-vera falliment ta' Allegri mhuwiex għax ma rebaħx il-Coppa Italia u għax ma rebaħx il-Super Cup, huwa għal dak li rajna jew ma rajniex aħjar fil-grawnd. Jiġifieri falliment minn taħt kull aspett hu, jiġifieri meta inti jarmawlek f'Jannar dawn nefqulu mitt miljun fil-verità. Issa ħalli li mbagħad kien hemm l-injuries, all right, imma anke ħaddieħor kellu l-injuries, il-Milan kellhom sensiela twila ta' injuries, kellhom mm. players importanti bħal Kier. Eh, sena barra pratikament, mm. Ibrahimovic ukoll kważi dejjem barra, sofra ħafna injuries, Majdan ukoll, ma nafx kemm il-xahar għamel darba. U aħna ma rajna xejn, no, ġifieri. Issa mm. ħallik li għandu paga iktar minn Pirlo, ma il-paga iktar minn Pirlo hija ġustifikata anke minn xamel fil-passat ukoll. Ħalli l-Himotija Eżaġerata. Appuntu l-mistoqsija tiegħi, jiġifieri tqabbilhom. Aħna nafu wkoll li li għax rebaħ fil-passat ma jfissirx li ħerbaħ issa wkoll. U jafu wkoll li li vendu staħ dik il-paga ovvjament għax jafu li kellhom il-kompetizzjoni minn għand klabs oħra. Mm, għalkemm hu jgħid, għalkemm hu jgħid ovvjament li dejjem li vendu kienu l-ewwel priorità ma. Jiena naħseb ukoll li ma tantx kellhom il-fejjas li wkoll. Jiġifieri il-coaches it-tajbin jiswew wisq għalina. Ifhem, jgħaddu disa' miljuni. Jiġifieri, ifhem, iżid tlieta oħra naħseb. Imma qis ukoll li inti jekk ħa ġġib Jurgen Klopp, mhux se toqgħod tgħidlu isma' ħa nġiblek lil dak jien u tiddeċiedi inti, Klopp ikun irid jiddeċiedi hu l-players li jġib. Guardiola wkoll ikollu budget enormi, ovvju, daw. Coaches, l-imdorrijin jaħdmu hekk u. Blank check.
Eżatt, aħna m'aħniex hekk, aħna rridu coach ta' esperjenza, kif x'ismu, naħseb beżgħu jmorru għal coach bħal Inzaghi jew bħal Gasperini li għalkemm kienu marru tajjeb fis-snin ta' qabel imma ovvjament ma kellhomx esperjenza f'tim kbir, jiġifieri naħseb beżgħu jagħmlu dik il-qabża anke minħabba l-esperjenza ta' Pirlo. U mbagħad mit-tajbin nett milli jiftaħ ngħidu għax kien jibda forsi Ancelotti, ma Ancelotti magħna għandu esperjenza negattiva u ma jiġix u naħseb qas aħna ma lesti nġibu lura.
Nolqu din il-parentesi hemm naqbel xi suġġett issa, eh, nitkellmu fuq il-prezzi tal-biljetti. Dawn il-prezzijiet li ovvjament splodew fl-aħħar snin u rajniha mal-wasla ta' Ronaldo, taħseb li hija ġustifikata? Kellha d-diriġenza tgħolli l-prezzijiet b'dan il-mod?
Irridu nifhmu li l-futbol tal-lum tant huwa mimli djun, il-klabbs mimlijin djun jiġifieri. Jiġifieri b'xi mod iridu jkampaw, l-uniku mod li qed jippruvaw jkampaw huma li, ħannuża l-kelma kerha, ma jaħrbu lis-supporters. li huma l-uniċi klijenti li għandhom fil-verità. Issa jekk tara mhux fl-Italja biss, ta' anki jekk tara prezzijiet fl-Ingilterra, fil-Ġermanja, f'kampjonati oħrajn kollha jien, ta' ġifieri aħna li qed naraw kera għax ovvjament qed tmiss direttament lilna u qed naraw li kull sena ikun hemm qabża sostanzjali fil-prezz. Però jekk aħna rridu tim li jikkompeti f'ċerti livelli anki finanzjarji ma' ħaddieħor, għax ovvjament inti biex tikkompeti trid il-plejers u l-plejers Trid il-flus għalihom, jiġifieri. Issa aħna nafu saru ħafna jiġifieri shareholders tefgħu ħafna flus fil-Juventus fl-aħħar snin ukoll. Jiġifieri bil-ground il-xi mod jew ieħor il-dħul tela' ftit ukoll. Imma ż-żieda li kien hemm kbira anke fin-nefqa tal-klabb kienet enormi wkoll, jiġifieri l-ftit li kbirna mid-dħul ittiekel mill-ħafna. Ovvjament kien hemm il-pandemija. Il-pandemija, il-klabbs qatt ma ġew mgħejjuna mill-Gvern Taljan, pereżempju. Sa ftit xhur ilu l-grounds kienu għadhom magħluqin, nisewha li aħna, jiġifieri, imma ara kemm il-miljun tilfu. U ħa ngħiduha kif inhi, nerġa' ngħid, meta tqabbel il-prezzijiet tal-Italja ma' ta' pajjiżi oħra, għax aħna bħalissa online u hekk ħafna tiqabblu pereżempju l-prezzijiet tagħna ma' tal-Inter u ma' tal-Milan, imma rridu nifhmu li l-ground tagħna hu ħafna iktar żgħir tagħhom. Jiġifieri nofs tagħhom. U dawk jaqsmu, jiġifieri l-ispejjeż maqsumin. Eżatt, eżatt.
Apparti li mbagħad huma mhux tagħhom allura anke ċerta dħul ma jkunx hemm mill-ground, aħna għandna, jiġifieri. Mifhum. Imma, ħa ngħiduha kif inhi, rridu naċċettaw ukoll din ir-realtà u fil-verità anki min ma jmurx il-ground, is-subscriptions tat-televisions u hekk kollox qed jogħla, jiġifieri mhux il-futbol biss ta' mod ġenerali f'kull qasam tas-soċjetà kollox qed jogħla ta'. Sewa wisq. Naf, Matthew, li ovvjament inti semmejt qabel ukoll li kont parti mill-kumitat hawnhekk, u nixtieq naqbad punt miegħek. Il-membri forsi ma jarawhiex, ma jafx, ma jafux ma' xiex iħabbat wiċċu l-kumitat meta jiġi biex jikkomunika ma' Turin. Sewwa? Huwa sigriet magħruf li s-Soċjetà Juventina ftit li xejn għandha rispett lejn il-klabbs lokali, jiġifieri. Għaliex taħseb li dan il-każ hu Qed ikollu ramifikazzjonijiet dan il-fatt, din in-nuqqas ta' każ li qegħdin jagħtu fil-Premier League?
Ara, jiena kif għadtlek għamilt tlettax-il sena fil-Kumitat, jiġifieri dil-problema ffaċċajtha ma nafx kemm-il darba. Aħna, jiena naħseb li l-Juventus huwa klabb partikulari ħafna, mhuwiex il-klabb ta' belt, huwa klabb ta' pajjiż, huwa klabb, jiġifieri għandu supporters li huma mifruxin iktar barra mill-belt, mill-belt, jiġifieri ħa timijiet oħra normalment il-fan base tiegħu l-iktar parti sustanzjali tkun fi ħdan il-belt. Aħna Juventus għalihom kulħadd ġej minn barra, jiġifieri jiġi minn Malta, jiġi minn Sqallija, jiġi mill-Ġermanja, miċ-Ċina, għalihom kulħadd ġej minn barra għalihom. Jiġifieri dik problema naħseb ta' perception li dejjem kellhom il-Juventus li qatt ma fehmu Naħseb anki r-realtajiet differenti ta' min jiġi minn barra. Jiġifieri, vera, min jiġi minn barra. Jiġifieri biex isegwi l-logħob? Biex isegwi l-logħob, eżatt. Jiġifieri, xi fed ngħidu, għalihom kulħadd, iqiegħdu lil kulħadd fuq l-istess livell. Ma fil-verità, hemm realtajiet differenti, hux hekk? Jiġifieri min, jien naf min jitla' minn Sqallija għalkemm kważi l-istess distanza ta' Malta, imma minn Sqallija għandek internal flights, trains, u hekk. Storja kompletament differenti. U apparti minn hekk anki l-ekonomija ta' pajjiżna hija differenti, pereżempju jien minn tal-Ġermanja jew hekk, jiġifieri x'ismu. Problema oħra li dejjem rajt jien u dik kienet dejjem feeling li dejjem kelli sa mill-ewwel ġurnata u għadha sal-lum jiġifieri, li fi ħdan is-soċjetà aħna hemm ħafna nies li ġejjin mill-ambjent Fiat jew b'xi mod huma kkollegati mal-ambjent Fiat, li ħafna drabi ma jkunux neċessarjament Juventini. U li qegħdin hemmhekk biex imexxu l-klabb u ħafna drabi lilna s-supporters jarawna bħala klijenti u mhux bħala supporters. Mentri klabbs oħra s-supporters tagħhom jarawhom bħala supporters qabel xejn, mod ħalli jużawhom anke bħala klijenti tagħhom. Imma aħna essenzjalment għalihom aħna klijenti, jiġifieri. Mhux qed ikunu l-konsegwenzi ta' dawn ta' din l-attitudni allura, fl-opinjoni tiegħek? Il-konsegwenzi fimni ftit diffiċli trid tqisha ħa ngħidlek. Trid studju iktar. Eżempju jiena nara nuqqas ta' tendenza. Qabel u nista' nistaqtu punt ieħor hawnhekk żgħir. Qabel fi żmien Allegri l-ewwel darba, fi żmien Conte u hekk, meta nbena l-istadium il-ġdid, konna naraw kważi mimli. Kważi dejjem full house. Dak iż-żmien konna qed nirbħu da. Imma ismani, fl-aħħar eżempju, l-aħħar sena ta' sari l-aħħar rbaħna l-lik sentejn ilu. Sewwa, la tendenza kienet diġà naqset ħafna hemmhekk. U kienet ilha sejra lura. Jista' jkun waħda mill-raġunijiet li. Ma kien hemm il-problemi li mal-ultras ukoll xek li jiena fil-fema tiegħi ġustament Juventus kellhom jieħu l-istorja. Point, ġifieri Kellhom jifqulhom l-ultras ħadmu ħafna kontrihom, ovvjament għalhekk ukoll naraw anki partijiet mill-ground sostanzjali li jkun kważi vojta. Però ħa ngħiduha kif inhi, jiena naħseb li malli t-tim jerġa' jibda jirbaħ u jew mhux neċessarjament jirbaħ, malli t-tim jerġa' jibda jagħtina ċerta sodisfazzjonijiet, naħseb in-nies terġa' tibda tersaq iktar lejn il-ground. Ma naħsibx li la hija kwistjoni marbuta mal-prezzijiet u lanqas mal-atteġġjament ta' Juventus lejn is-supporters. Naħseb hija għal dak li qegħdin naraw fil-ground. Jiġifieri aħna rridu naħseb irridu naċċettaw il-fatt li aħna mill-aħħar sena ta' Allegri, is-sena ta' Sarri, is-sena ta' Pirlo u r-ritorn tal-ewwel sena ta' Allegri, aħna f'dawn l-erba' snin kważi qatt ma ħadna gost. Bħalli li rbaħna xi ħaġa, bħal lik ma' Sarri u lik ma' Allegri u hekk, però fil-verità ma tantx ħadna gost u Fis-sens ta' prestazzjonijiet? Wirjiet, eżatt. Ġifieri plejers li daqqa jmorru lejn vaganza, plejers li suppost qegħdin jilagħbu ta' parsi għajjejn u mbagħad tarhom jiskijaw, plejers ta' parsi dejjem imweġġgħin. Ġifieri din hija problema kbira ta' ġifieri jien naħseb li d-diriġenza waħda mill-affarijiet kbar li qiegħda tagħmel hija proprju qiegħda naħseb tiġġieled dawn l-atteġġjamenti. Jien naħseb Dybala waħda mir-raġunijiet għalfejn ma ġiex imġedded il-kuntratt tiegħu hija proprju Għal kif kien iġib ruħu barra mill-ground. Naħseb li mhux ħa ngħid li ma kienx professjonali imma ma naħsibx li ta' l-100 percent tiegħu għal Juventus pereżempju ta' ġifieri għax ċerta players ġieli jkunu mhux ġojjin jirabulek ukoll xorta. Eh, ma jkontx ngħidlek imbagħad kien hemm ħafna il-fatt tal-injuries fejn jidħol dibala. Eżem jiena lija jiena kif nara jien ma fatti ifimni. Qabel il-qabdi tul Covid għax nafu ovvjament dokumentata tajba ħafna li dwar kellu Covid u dam biha. Wara Covid qisu, ma nixtieqx nuża l-kelma imma qisu nsteħet dan il-plejer. Ħlief naħseb jiena li kellu għandi feeling li kellu long term Covid. Għax kif beda jiddeskrivi anke wara ħaġ negattiv xorta kien hemm dawk qisu l-illness issues li kellu. Ħafna injuries Ma nafx, imma jista' jkun. Jibqa' l-fatt li ħafna drabi Dybala kienu klinikament ma kienu jsibu xejn. Eh, fil-fatt li kien ikollu jiena kont dejjem nifaq nidħaq meta naqra għax dejjem kien ikollu muscle fatigue. Ah. Fatigue, I mean. U bat il-biċċa jien imbagħad taraħ pereżempju xi parti li hemm u taraħ jikkummedja fuq Instagram. Allora inti bħala support tibda tgħid isma' dana fil-gram ma qed jinżel qatt. moħħu fil-parties u hekk. Però naħseb għalhekk anke ħafna supporters dawru kontra kontra Dybala xi ftit jew wisq. Kien għadu maħbub ħafna xorta waħda jiġifieri. Ejja għadu maħbub u naħseb xi ftit jew wisq. Naħseb weġġa weġġa kbira. Ħa oslu ftit naħseb ma sa l-imħabba. Ma Dybala ma rridux ninsew ukoll ġi ta' 21 sena u kemm kellu. Rajni jikber kważi minn tifel rajni ħsiru. U naħseb f'moħħ ħafna minna Dybala kellu jkun il-plejer bħal Del Piero li jibqa' ħajtu kollha magħna, ma naħsebha. U dik kienet l-għan tiegħu hekk qalu kien, jiġifieri. Imma mbagħad meta tara daw x'ġara f'daw is-sentejn, ma jistax ikun tagħlaq għajnejk naħseb u naħseb ittieħdet id-deċiżjoni sfortunatament, ma jistax nerġa' ngħid plejer maħbub imma naqbel, naqbel.
Mela, nagħlqu dik il-parti ta' diskussjoni hemmhekk, Matthew. Issa nixtieq li nagħtu bidu għal sezzjoni ġdida tal-podcast ħa tkun jisimha ħames mistoqsijiet iva jew le. Sewa jiġifieri f'din il-sezzjoni ħa nagħmel ħames mistoqsijiet qosra u inti tista' tgħidli biss iva jew le fejn ma tkunx l-opinjoni tiegħek. Sewa? Mela, nibdew l-ewwel waħda. Kellu jitlaq Dybala? Iva. Taqbel mar-ritorn ta' Pogba? Iva ħafna. Nieħdu tazza fl-istaġun li jmiss?
Le.
Se naraw l-aħjar ta' Vlahovic is-sena d-dieħla? Le. Temmen li Allegri kapaċi jrebbaħna Champions League? Nix naqdu ftit tentufiet minnom dawn, għax tajtni mistoqstajtni ehm, tweġibiet interessanti ħafna. Nieħdu nota sa fl-istaġun li jmiss għax li le, għaliex taħseb hekk?
Għax jiena naħseb li l-onet Allegri ħajbqa' problema naħseb għal-Juventus, mhm. jiġifieri bil-mentalità tiegħu. Nara diffiċli immens li ħajbdel il-mentalità l-istil tal-lob tiegħu ġifieri biħa tibqa' problema kbira. It-tieni net qed ngħidu li ħanbidlu ħafna players, Dan huwa staġun stramb ħafna, aħna ħanibdew Awwissu ħajkun diġà erba' partiti, għandek sa Ottubru prattikament, mbagħad nifqu xarejn, mbagħad nkomplu wara. Ġifieri dan huwa kampjonat fej xi ftit jew wisq l għanet għandek il-plejers l-iktar stabbiliti li ħajkun il-World Cup. Wis probabbli qabel il-World Cup ħajqogħdu ftit lura. Hemm dik ir-riskju għax ma jkunx ridu jitilfu l-World Cup, speċjalment jekk pereżempju nieħdu l-Di Marija kif qed jgħidu dan hija l-aħħar World Cup tiegħu. Ġifieri ma jistax dan naħseb jafford, se jiena favur tal-liġi Di Marija da ġifieri by all means. Però, jiġifieri, x'jismu, ma naħsibx li nirbħu tazza u koll hawnhekk għandna Tazz inqas dis-sena, mhux hekk?
Jiġifieri dik qed ninsewha. Jien naħseb li jekk irridu nkunu onesti, l-Inter qegħdin ħariera iktar aħjar minna. bħala team, kemm anki bħala players u kemm anki anki fil-ground, jiġifieri ġifieri inter Napoli u Liverpool ukoll f'dan l-istess ah, ma biex ninsewa. Saħalli l-huma tkellem partiti oħra fejn l-inter dew dew tamma x'ismu. Naħseb il-Milan hemm ħajkun għadhom minkejja kollox, minkejja li jiena l-Milan ma narax li għandhom xi tim kbir. U għandek timijiet oħra bħal Napli u Ruma, per eżempju, li issa huma stabbiliti, mentri aħna għadna qegħdin nerġgħu nibnu. Għal sena oħra aħna qegħdin nerġgħu nibdew from zero pratikament. U ma nafx kemm kemm ħajkun faċli anke għal Allegri bi players stabbiliti li xorta jekk għandek ma nafx sitta seba' players ġodda fit-tim taqqat minn ġdid minn l-ewwel. U mistoqsija oħra li saqsejtek, se naraw l-aħjar fl-oħġ is-sena d-dielet li le. Semmejt il-Di Maria inti, semmejt il-Pogba u kol f'dawn li huma żewġ players kreattivi li jipprovdu eh, u jisimaw iktar players li kapaċi jkunu fuq l-attak ġivi kapaċi jikreaw. Għaliex taħseb li xorta mhux ħanaraw eh, l-aħjar ta' Vlahovic? Biex Vlahovic ħajkolab xorta daru lejn l-lasta, xorta ħajkun minn biet, minn sħabu, u għalhekk ma tisfruttax il-ħiliet. Ma taħsibx li Allegri jara dawn il-plejers imdawrin ma' Vlahovic jgħid, Aħna l-unika, jiena naħseb għalhekk favur ħafna ta' Di Maria, għax Di Maria huwa plejer tipo Tevez li dan mhux se joqgħodlok għalli jgħidlu l-coach, ħa jinżel fil-ground u jagħmel li jidhirlu hu fil-verità. Issa aħna l-ewwel qabel tkellimna fuq plejers li jagħmlu li jridu fil-ground, imma Altru jagħmilhielek Bernardeschi u altru jagħmilhielek Di Maria, jiġifieri. Mhux hekk? Naħseb hemm intelliġenza f'Di Maria bħalma kien f'Tevez li hija kbira ħafna, jiġifieri. U naħseb li l-unika ħaġa li verament tista' jekk Di Maria verament jiġi b'entużjażmu moħħu hemm li jagħmel vera tajjeb, naħseb li jista' jagħmel differenza kbira. Però, once again, ma narax li huwa l-partner ideali għal Arnautovic, jiġifieri jien naħseb li Vlahovic fil-verità l-partner vera ideali tiegħu huwa Morates, qabel ħafna ta' jnuna, u hija ħasra kbira jekk nitilfu l-Vlahovic, nitilfu lil Morates. Issa jekk ikollna ħa ngħidu hekk fit-tim il-Morata u l-Di Maria, jaf tkun storja kompletament. Ikun hemm Chiesa wkoll, eh?
Ma Chiesa mejna xi llum, ġifieri. Chiesa imma tittara meta jidħol, tittara kif ikun, naħseb qabel Peress li l-World Cup, u huma qegħdin jgħidu li l-Chiesa x'aktarx Settembru, Ottubru, imma nafu aħna magħna l-plejers idumu iktar ma jidħlu, ġifieri wisq probabbli jidħol wara l-World Cup f'Jannar u għandu dejjem dik is-sena sakemm jista' tibja fiżikament sew, ġifieri. Sew wisq. Niġu għal konklużjoni, Matthew ħadt gost ħafna jitkellem miegħek, missejjen ħafna diversi punti u qajjem diversi punti interessanti inti wkoll. Kienet interessanti li naraw daqsxejn ovvjament inti kif taħseb u naħseb għal anke għal membri u dawk l-eventi li qegħdin isegwuna. Ma nafx jekk hemm xi ħaġa li ma tkellimniex fuqha forsi tixtieq tagħmel parentesi żgħira fuqha?
L-ewwel nett nerġa' nirringrazzjak tal-opportunità anki jien ħadt gost f'din taħdita ta' bejnietna. Ovvjament jiena f'ċerta affarijiet nispera li sejjer ħażin, jiġifieri meta qatt ma tazza nispera li sejjer ħażin, jiġifieri. Jiena li nixtieq eh, punt żgħir li nħoss li għandi nagħmel. Aħna kif taf kif kulħadd jaf aħna fuq Facebook tal-klab u hekk spiss niddiskutu tal ħafna idejat. Naħseb li ħafna drabi diskussjonijiet jħarbu ftit fis-sens li flok niddiskutu l-ideat ħafna drabi nispiċċaw anki attakki personali u affarijiet. U nispera li matul dis-sena ikun xikun l-andament ta' tim, niddiskutu daqsxejn iktar maturità, biex naħseb dak li jixirqilna aħna bħala klabb, anki bħala nies, jiġifieri, U anke bħala supporters Juventini, jiġifieri dak li aħna kien idejjaqna f'ħaddieħor ma jistax issa f'daqqa waħda nibdew nagħmluh aħna jisir. Jiġifieri x'ismu. U nispera wkoll li din il-firda li hawn bejnietna, bejn minnu favur Allegri u minnu kontra Allegri, imma b'mod ossessiv ta' ġifir għax kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu, imma minu all out favur Allegri, all out kontra Allegri, b'xi mod din naħseb irridu naqbżuha għax inkella Allegri jispiċċa jsir personaġġ diviżiv u ma jkunx ta' ġid għal ħadd ġifieri. Lanqas għalik, naħseb hu ġifieri. Naqbel miegħek, ovvjament jiena nemmen li kull min jilbes l-arma Juventina fl-aħħar mill-aħħar, hux coach, hux plejer, hux diriġent, ħaqqu r-rispett, ovvjament opinjonijiet irid ikun hemm u hemm differenti, Ma fem nibda rispett dejjem irid ikun hemmhekk anke bejnietna x'hekk. Grazzi ħafna Matthew, nerġa' nirringrazzjak u nirringrazzjak hawn ukoll minn hawnhekk f'isem il-membru f'isem il-kumitat tax-xogħol li tagħmel għall-website ukoll naf li tistin kamra fuq il-website ukoll. Grazzi ħafna talli aċċettajt l-istedina. Aħna nieqfu hawnhekk għall-ewwel podcast mal-membri, segwu l-podcast li jmiss. Jiena Leandro, grazzi talli segwejtuna. Ciao ciao.